Jadolo. Ayie gi dolo mari. Macha wacho injili miwacho. Isaya prauchiel gabiriyo. Ma dhano chung' malo. Dhano gowa. Haleluya. Amen. Ah, jadolo. An sami nana chako yalo. Mm. Apek. Hmm? Eh? An ase asewaro ji mang'eny. Hmm? Eh, asewaro ji mang'eny ma ma yani kamoro amora madhiye. Ji gombo mani ati mondo wuog odhi koda. Ok emomiyo ka nyaneni to in i to siemna ni kare bende mobiro dolo ka indie. Hey. Ma injilo donjona, Hmm? ma injilo luoka, Hey. injilo tima maler. Alokora mapoth, haleluya. Amen. Haleluya.
Amen.
Ay, ay, ay.
Hey.
Ine mana neno kaka ichodonje wiyi malich ma mochwado pachi ma Ma wacho ei to jaduong' ne wiye wuore. Kwan. Eh?
Iseduogo. Aruda.
Iseduogo. Nawa nyathi nyawanda.
Ber. Intie maber. Eh. Urito dala maber. Urito dala maber.
Eh. Uwuotho maber. Awuotho maber nyathina.
Kara mano ber. Waduoko ne Nyasaye erokamano koduogo u kendo. Wawuotho maber. Eh.
Kendo jadolo bende waromo godo e liendno. Dong' e ber. Mm.
Mm. Koro ang'iso jadolo jadolo. Ok dang' iweya kenda, Eh. kowa nyaka dala, Mm. ilamna dala. Donge ber. Eh, Mm. Jadolo warwaki. ero ka. Amen. Eh.
Mm. Mm.
Aya. Aruda to ang'e ni pod in out ka. Eh, antie. Ambe wadonji.
Eh. Eh, ane kaka dala chalo. Aonge wach. Koro ineno tijwa mar doloni? Mm. Mane gino ma mich mane Nyasaye mom- ema nomiya koa e polo malo.

Injili mane igoyo kachacha mm? maching'e ni nyawanda oh. macha nyawanda makaner babana kare gino minego koti hey, eh?
kwaru oh, nyapondo erokamano nyapondo erokamano mama eh, eh.
koni neno yalono mm-hmm. yalono pek Hmm?
An gima ng'eyo eh? ni wach injili eh. Ah, injili to kloko gima duoga koni
gweng'u to kik yale do gweng'u chare ma iwacho mani wuod jokang'ane cha ni ati wuondre no jaya do ineno gima otimre liye manja kama nyaka nyathima nyathima oserigo juogi hmm? higni higni mang'eny mingi wach mani erokamano donge ineno ka nyathi to warre

Banda ya yudo ka bie ochamo kanyo. Bende bende bende bende bende aluongi.
In iwuon noyali e chief barasa ka. Wach mar

Miwa kombe moko wabede gi jadolo ka matin. Aa, ah, ah, to ti an ok tin abedi. Awuok adwa timra nade? Adwa dhi ot. Ajon.
Japolo. Eh. Kaka wuoth rarie.
Eh. Eh, wawuotho kodi mabor. Eh. Wami peng moro ka indie. Iridri godo mwale ti aora kanyo. Ineno ka wuok ka.
Eh. Adwa ng'ado ka ni i to ka mm. chope yo kacha. Ayudo gari adhi. Onge wach jadolo. Hey. Kik wi wil gi lamo ne dalana. Dong gi kwe mar Ruoth Nyasaye alamo ne dalani ni ma- ma- maber. Amen. Amen.
Kwaru.
Eh. Hey. Eh, onge wach nyapondo. Eh. Eh, to nyapondo koth pok nyochwe ndalo ariyo ma nya onge gi. Podi kuma yaye na weka koso gwan. Eh.
Koth chwe kacha ma serious, kach- kacha koth chwe malach. Kare kwaru ywe matin.
Hmm? Adwa dhi kwamo gima nende aamga. Ah ah.
Nyathi nyawanda. Mm. Pok apimoni kaka wuotho. Ang'o motimore? Kel kom ibed ka. Hey! Hey! Yawa joluono wacho ni wuoth kapok idhiye ok iwachi. Wuoth rarie. Koro nyisa ang'o motimore? Mm?
Ma ok giminyisi. Mm. Ma gima kora pimoni kaka nawuoth. Eh.

Oh. Ah, ko. Kari uke uke uke uke ah, ah, uke uke poga. Ya te okode, nyoche ko, nyoche ya te nyoche ko kwalo duma. Nyoche se ya le pesi moro, koro ngwan ya ngwan odi lokore. Odi lok gi pure gi kwer. Odi lokore, odi lokore. Odi lokore. Ya te lokore. Nyapundo nyathi Nyawanda. Hmm? Dongi ng'eyo ni nadhi e liende Nyawanda ma ma gine ma gwasi eh. gwasi kiwuok tidonjo ka krigu mm. ikalo tigra ka
we awachni kaka wuotho koro mar loro alora piny madonjo adonja ragwe ka mm. aliel to ne ber Ah, liel ne ber orwako maber. Eh, ring'o fry. Chamo Tinde mi yie. tinde bedo fry boil. Kor be ni tingo kata moko e bag. Ah ah. Ah, iparo na bag. Eh, Game na bag no matin anyisie. Nitie gimoro?
Ah ah, onge nitie gimoro. Mm. Nyithindo matindo gi un un umbesuru sana. Ni ni k- k- kobinu gi mandas kata kobinu ang'o kok umor gi kwaru. Nyaka ne kwaru bi kata pi modho pok imiye. Yai. Mm.
Gembi mikelo mondo.
Koro To donge iwacho na game ni bag? Eh, bag donge isegem?
Mm. Nitie kosa kigeme? Mm. Eh. Koro ma wuok ragwe ka indie bele kama rome gi jadolo. Jadolo ah. mwakan. Eh. Wabira bira wabira bira to mwakalo ka jolejo ka. Mm. Mano koro wawuok ragwe. Mwatwenyo gono maber. Tok o kaka ka jongege ka ka jongege. Ya kwa. Kamisuka. Miya gi mitingo man. Eh, ya to Aruda gini to no nikocha maber. Ah, nanene nyoro. No nyoro. Mm.
Eh, weng'iyo bag, weng'iyo bag. Weng'iyo bag. Weng'iyo bag. Hey. Weng'iyo bag. Iwe ni ichame, ichame nono, ichame nono.
Eh. Ya mita king'weny kendo ya. Mano ma yogino ne. Kwa kaka tindi wuoth ya lemo. Mm, wuoth ne bor.

kitemo ni idhi mbele to duoki reverse ote itemo dhi mbele oduoki reverse magi fake material anyalo anyalo anyalo anyalo dima nyuonde anyalo inspire you in this community nowach ni we nyathini nito osma osma is is is is my ido ido idonje chunya go kori gi kwerero
makora wuok wadonjo tok ka, ka misungo mar ngege ka indie mwachomo bishop migendi mm. mitoka koro kirni kirni wabedo gi driver mbele ka driver wena ni makna imakone sitiaring eh si, si, gima winyono mm. to lor mitoka dhi kirni gini bochot basto kwaru idonge iye kendi dong driver oduogo Oduogo ka en gi kidi maduong', an aweno dhi waro dowa. Koro eh, bing'e gima iwacho. Donga wacho gima naneno. Mano timore Kidi na. nono timo nani?
Okawo ka kidi ni to soma ne bwo mitoka che ni chup mane break. Miriambo. Chot.
Koro tindi ng'e riembo.
Ah ah.
Saningo chot. Mm. Oduogo gi kidi maduong', an aweno dhi waro dowa. Koro iwacho nang'o? Aso kiti kacha to break. Ibiro nyiero.

Mm, kwaru iriambo, gadi diten gi kidi. Ah. Ah? Abiro wacho ne dir chieng' moro. Pok na winjo wachno.
Eh, ito ok iyie gi ok iyie gi wechena. Ok iyie gi wechena. Nyathi nyawanda. Miya chai amadhi. Ei! Karang'o dalaka, karang'o dalaka mana sema dhi orungi. Orungi, orungi. Kan gi jamni. An gi dhok kai. Aruda. Mm? Miya chai mar chak. Warudo ng'ena kia nyiedho kanya nyiedho. Ikia ang'o? Nyiedho. Ayie wuod. Nyiroye nodhodho chak te.
Ikia nyiedho kar inya kanye. Ne bi chung' ne ji kae. Ne ntan ni manyiedho. Sing'wa si mano timore. Inya kanya ruda.
to an gi dhok kar kaendi gi nyiroye motiap an amadho cha chak mopoto to iwacho ni kia nyiedho dong akia dong pok opuonja ng'ama onego bed ni puonji nyiedho inya kanye nida kanye ang'o minya pondo kakelna chai to chai mopoto Dong japong to dak ga dala ka yawa Eh, kwani. to ne en tani mar nyiedho. Danga nyiedh pile pile nadak dala. To ito yuda kany. An ang' anyiedh gima pok opuonja yawa. Adhi chako nade? Mana kia.
Nyapondo.
Nyapondo dong in mani ora duka ni ngisa ni dhi nyiedho na. To koro kana yudo ka nyaro osedhoth to an adhi agol chak e Koro nyaro. kiriene kwaru wach ma koro kwaru dwa goya ni. Nyise ni nyaro nodhoth Onge kaka ne wanyalo golo chak ei jaroya. Nyaroya ne odhodho min-gi, makosa ni kanye? Ng'ise.
Nyaroya ne odhodho min-gi, nya- makosa ni kanye? Aruda an gima pod apenji ni nidak kanye? Kama nidak.
Kwaru ne, madho adha kawuono kende. Ok anyal madho rungo. Uda miya tuo mar ulcers. Dala ka. Madong' chi wuodi.
Karo kachaka tim kendo. Imbe puonjri nyiedho. Kata luongi ka ni mondo apuonj jok idwa neno. In ing'iyo mana kuma ing'iyo. Idok Nairobi, idok Nairobi, emi siki lang. Hmm?
Ai. Ang'ama pidho chiaye. Jamni an godo ka indie. Dhok an go kar ka indie. Math chak inyiedho kar ka indie. Taruda odagi ni ok nyal ok inyal nyiedho aruda. Moro ka kia tim nang'o? Eh.
Aruda nyathi nyawanda yawa, aruda nyathi nyawanda. Nyapondo ok ichak iora ibendo. Kichak Hey. iora ni dhi nyiedho na. To donge in mano onego bed ni inyiedho? Donge iora na dhi omni gi mama mondo bas tiwe nyiedho ni ni. Wacher kora ni. Ano ka nyisi ni adhi nyiedho, ni wacho ni idhi piyo iduogo nyiedho.
Ano ka bi bo badwa dok. Nyuol mbala.
To ka dok Nairobi.
An dang abed i dolruok ma sati sati. Joshua. Eh. Joshua to en ang'o wuod mama? Ah, to koto to
iwuotho nade? Wuothe, wuothe maber. Eh. Ne nyapondo. Ah. Diuru man jamni ka utwe na dhok kuchuchonde. Sawa, wawinji.
Mano kichaki hmm. yoga. Ulo ne nyapondo.
Kichaki yoga.
Nyapondo.
Ha? pile pile nasing'isi ni how many times masing'isiga ni to nyapondo Ka ineno ka ng'ama dichuo to ochopo dala, i release, iweye free of delivery. To what about this? Huh? Dong neno go bende si kawo kelwa kelwa. To dinge ni okamor. Kawuono kawuono kata inang' na athali oya ot kanyo ma serious. jaduong' iwuotho maber eh, wuotho ta wuotho aduogo eh, to koro ing'e gima timore jaduong' mm. ato ah, ok amor nane ei nam kono mm. to nyathi ochong'ani eh? miluongo ni ng'ani mamax Ma ma dende tin tin ni. Eh, nene nya- nya- nyathino bukore to ja- ja- jako bando ma- ma- mantiere e- e- e- e- e- e wi pu- pu- pu- puodho moko to emu- emuogo gi malo kode Eh? Mm. To koro, eh, ato ja- ja- jaduong' to yani imbe gini awacho ni tiyie mana ni Ayie nikech an bende an gi mochwanya ka. Ah? We jakona wach kaka ojakoni bando.

Joshua, ing'e maber ni wantie dala kar kaendi an meru nosetho. Duma ning'eyo? Koro koro koro koro koro wa- wa- wa- Ada kar kaendi ni an jaodi gi jaodo chweda ema tedona chae to kelona. koro- koro- Chieng' mane mane asemadhe orungo dala ka.
jaduong' to koro an to koro an ki ki ki kinda gi so so so so freya kata wat na gi so so so so freya ok da da da ko ema ema kete machiegni gi so so so freya an danga danga ng'e ma ma ma gi na koro nyathino kwalo bando marom nade puodho kanyo to to to mag magi to bando bando bag bag bag full because i i i i when i hey! ok ok ok ok ok serious about this eh?
Joshua eh? Sama awuok dala kar kaendi in e wuoyi maduong'. Iwinja maber? Mm. Sama awuok dala kar kaendi ka onge to in mana ng'isi ni ing'iyo puo puothe. Mm. Koso ariambo? Mm. To Joshua, ere kaka ng'ato nyalo dhi kwalo bande puodho to intie dala ka? In to ne itimo ang'o? Jaduong', koro apenji.

to intie. Ato kare kare gin gin gin itim. Gin itim. Idhi idhi idhi idhi gol mi mi mi mi mi mano kuma intiere no mondo otedini nikech aparo ni magi magi iwacho ni magi yara women Joshua iwacho ni dhi dhi dhi dhi dhi many minwa no mondo otedini nikech I'm I'm I'm very serious Hey.
Hey. Yawa. Yawa. Ngawa. Ere ere ngane nyapo aruda. Nyapondo, aruda. Oh. Abo nenu dala ka indie. Abo nenu. Dala to dala na. Abo nenu. Kako dwa timo. Wanindi. Ai wuta ol. To kiny. Eh, to kiny ok chieng' chiro. To dhogo te to dhi e chiro. Pesa go te Ofuguna. He. Ato adang' atug to- to gi nyithindo nyathi be dwoka ni adhi agol chiega kuma nothoe. Oo. Ha, ha ibi yini kare en minu. Iro wa.